E úniko tanda y mi ke pasa palabra pa miembro di Parlamento señor Mercelina. Danki señor Presidente, mi ta spera ke sekondonan ku a kita nos ta rekobra nan bek. Den e momento aki nos a atende e presentashon di Curaçao Medical Center. Anto un kos ta bira remarkabel si ora ku e presentashon a kaba e ta hasi mi un tiki aun mas sòrsa, na e bisa asina, mas preokupá, pasobra mi tin un konstatashi ku alfinal Kòrsou no por afòrt CMC. Nos no por afòrt CMC. Anto ora bo mira esaki. Bo ta puntra bo mes cu ta bay yega un dia cu Curaçao por a forte? Dus, si nos ta mira con nos proceso ta canando y atrobe, no ta kita tur e retonan cu Curaçao Medical Center a pasa den for di nan momento di su inicio. Pero nos ta yega así na un momento cu nos ta realisa esey, paso no ta djis mas manera un soño cu ta Williamsport nos ta bay, anto cu no ta posibel cu nos ta gana. No. Esaki ta lèterlik tin ora ku bo ta sinti ku nos a soña kisas muchu grandi, anto nos no por afòrte. Dus, soñar no kuesta nada, bibirlo tampoko, pero den e kaso aki, pagarlo no. Dus. Ora mi mi tuma esakinan komo nota mi ta mira sierto kosnan ta sosodé i den e kuadro ei mi ta kere e promé pregunta ta ku CMC ta mira ku lo yega un dia ku Kòrsou por afòrda CMC mes ku ku tin esaki den e kuadro ei. Tambe mi a komprondé ku tin un inspektor Huurman, ex inspektor Huurman, ku ta splikando riba sierto betrèking ku Seehorst tabata tin. anto ku e ta vergelijk e situashon aktual di CMC ku lokual ku Seehorst tambe ta taki men kues ku nos no por a nunka afòrd Seehorst. Kiko tin di bèrdat di esaki i si CMC tambe ta kompartí e mesun opinion ku e èks inspektor aki? Den e kuadro aki mi ke sa si tambe, apesar di e presentashon ku tabata tin, pero ku ta. ku tin otro tipo di alternativanan ku ta ser midí, foral riba e kuadro di nos salubridat públiko, ku nos ta ban hasié muchu mas pagabel. Dus tin tin otro prosesonan ku no solamente por muchu mas pagabel, pero tambe aksesibel. Pa mantené sikiera esei pa kunosendenan, anto sigur riba e kuadro di e voorzieningnnan ku nos hospital tin. Den e kuadro aki tambe mi ke sa kiko CMC mes ta kere ku Parlamento por yuda den e kuadro aki, kisas riba tipo di leinan ku boso ta mira den e kuadro ku ta pasa den regio, den reino, ku nos por tene kuenta ku ta yuda. pa no solamente riba e parti duradero, pero pa un financieel gezond gezondheidszorgsysteem. E e cuadro ei, cosnan cu nos ta mira cu nos por tene cuenta cune vooral riba e e e pa nos por mantene e e betaalbaarheid, mi ta buscando e palabra na e momento pero ke ta keda pagabel. Nos ta mira tambe ku den e kuadro di e bùdjèt ku nos ta duna CMC, e no ta e no ta un kos ku ta CMC por karga. Pero nos ta mira te ki tempu ta dura e proseso ku. Ta keda un echo cu CMC ta entre ochenta pa nobenta miyon mas caro. Te con largo nos ta mira esaki duradero? Pasa riba e algun parti tambe mi ta mira, anto nos sa cu inspeccion a duna algun aanwijzingen na CMC. Riba e cuadro aki mi ke sa con ta canando cu e proceso di e aanwijzingennan aki. Anto entre otro tin pará por ehèmpel ku tin un rapòrt ku ta splika ku tin un falta di koordinashon den e kambernan di operashon di CMC. Kon nos ta mira e prosesonan aki, e aanbevelingnan ku ta kana riba? Tin rapòrtnan tambe ku ta atendé riba deskuido ku pashèntnan ku ta muri den CMC. I den esaki nos sa den e komunidat aki kosnan ku a bai viral, kosnan ku a bira rònt, pero kon CMC ta deal ku esaki? I kiko ta hasi pa atendé vooral riba e kuadro ku ora nos ta tende, pasobra bo ta bai kulpa e úniko hospital ku bo tin ku ta su falta ku tur kada un hende ku muri ta kamba el manera ku un ta den hospital nos ta bai sta deal. Anto pa splika komunidat kon nos ta atendendo vooral ku partinan si ta deskuido òf ku ta kosnan ku bo no por a hasi otro riba dje. Entre otro den e kuadronan aki ta papia ku CMC mester tuma akshon pa. evitá dus inspekshon a yegi papia ku CMC mester tuma akshon pa evitá konsekuensha pa ku retiro di speshalistanan. Kiko CMC mes ta mira esaki komo kuadro di su pensamentu i tambe otro punto ku a bini dilanti ta ku CMC mester ta mihó ekipá pa pashèntnan di kurason. Kon nos ta wak esaki? Den un otro akuerdo un otro punto tambe ku mi a tuma nota di dje ta ku ta. Basta bisonder den e kuadro ku ta topikonan interesante pero ku nos ta mira. CMC por ehèmpel ta prolongá un akuerdo di penshun ku Enia. Den e kuadro ku nos ta mira awor aki e situashon ku Enia ta mes mi mes ta preokupá pero ku CMC ta prolongá un akuerdo di penshun ku Enia pero djaya banda ta drenta un areglo di penshun pa ku su speshalistanan na guardian. Kon kon nos ta mira esaki? Den e kuadro ei tambe CMC a bisa ku un kos ku ta hunga ròl ri hopi riba e kuadro di listranan di espera ta dòkternan di kas. Mi ke un tiki mas splikashon riba esaki. Pasobra a ser tildá ku ta CMC ta kulpa dòkternan di kas pa su lista di espera. Kon nos ta mira esaki? I sigur den e aanwijzing un di e kosnan tabata bisa ku tin onzichtbare extra wachtlijsten. Kon esaki por ta posibel ku tin diferente listanan di espera òf ku asta ta bista pashèntnan ku lista di espera pa binti binti kuater no abri ainda, ku mester bèl bèk? Kon nos por trata nos hendenan den e pais aki den e kuadro ei? Kon por ta posibel anto ki dia lista di binti binti kuater ta abri pa asina ei nos por tin un un kuadro mas transparente, sigur, atendiendo ku nos ta atendendo cu nos hospital, e e hospital nacional di pais, anto cu ta sumamente importante. Den e cuadro di medisch turisme mi ta mira cu tin cierto risico y tambe retonan cu sigur ta bini den cuadro di inversion pa cu CMC. Anto ainda CMC ta mira esaki si como un metodo pa cambia of dek. kostonan di di CMC, pero esaki ta algu realista òf atrobe nos ta mirando ku soñar no kuesta nada? Pa nos no bai hinka nos mes den un senario ku ègt no tin kosnan faktibel i ku no por di bèrdat kubri, pasobra mi ta bisa si nos no por kubri e ora ei ku turis turismo médiko, ta importante e ora ei pa usa e espasionan di mas ku tin ei kisas pa hür flat. hasi otro kosnan ku e espasio dimas ku nos CMC tin kisas pa famianan ku ta bini den eksterior pa keda kompañá nan pashèntnan ku tin. Dus ku bo ta hasi uso di esaki pa e por ta muchu mas efektivo un kos ku. Mi tambe mi ta kere ta vooral ora ku ta papia di turismo médiko den region. Kiko nos ta yama region? Aruba, Sint Maarten, Boneiru, Bes, etc. Òf nos ta konsiderá Barbados, Jamaica, otro nan ku tin den region tambe? turismo médiko for di region ku nos ta mira ku tin un posibilidat ku nos por bai den dje. Un di e parti primordial ku mi ta ku mi ta kere ku ta hopi importante i ku mi ta apresiá sigur e forma ku CMC ta funshoná riba dje ta nan komunikashon. Si kada ken wak foral riba e forma digitalisá ku CMC ta atendé ta un Mi ta kere si tur nos organisacionnan den e pais aki tambe ta uza esey, mi ta mi ta aplaudi. Y mi ta kere mi ta pone algun, laga nos bisa, forsa acerca pa nos mirando riba sigur e topico cu nos ta por haci'e. CMC, por ehempel, ta introduciendo un encuesta automatizada di satisfaccion di pashent. Ki dia esaki su resultado ta sali, kon nos por haña mas informashon riba esaki i kon mas hende ku ta apashènt por forma parti di esaki. Tin partinan di seshonnan hopi importante ku CMC ta hasi manera diálogonan, kombersashonnan bunita, kiko ta e otro inisiativanan ku CMC a bin ta hasi. I den e kuadro aki mi ta kere un dje kosnan di mas importante ku nos tin ku mira ta. E komunikashon di CMC ta papia hopi tambe riba kosnan di prevenshon di malesa, anto mi ta kere e diskushon ku nos tin ku hiba den e pais aki riba salubridat públiko ta ku prevenshon di malesa mester ta e e kos di mas importante. Pa ku esaki mi ta kere kisas e departamento di komunikashon, paso ta un kos importante, mester bira kisas manera un office of disease prevention and health promotion pa CMC. Pasobra esaki lo karga e ora ei ku bo ta redusí ku hende ta bira mas esensial riba e kuadro di kon nos forma di kome ta, redusí humamentu di sigaria, redukshon di obesidat bou di nos poblashon, redusí konsumo general di alkohòl, ta kosnan ku bo ta mira ku sigur ta nesesidat i ta importante. I por último, mi ke sa tambe di e direktor di e CMC kon nos por hasi pa CMC por ta mas serka, den sentronan médikonan, kiman kreando sentronan médikonan den bario pa e e fortalesa ei por ser repartí. Danki señor presidente, esaki ta mi último preguntanan. Masha danki, señor Marcelino.